Сәлам дуслар, безнең подкастның өченче чыгарылышы. Тәмам иде, хәзер дүртенчесе башлана. Әйе, студиядә бүген безнең э, минем белән бергә Рәдиф Кашапов һәм Илдар Аюпов. Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан. Сәлам. Э, Рәдифне беләсез, ә Илдар ул күп авторлар проекты Теориус дизайн студиясе җитәкчесе. Әйе. Әйе. Һәм Рәдиф э, безнең

Башы әйбәт. Кем язды моны? Кемдер, анда бит инде исеме юк аны. Фиганда юк кеше. Но бу егетнең исеме Рөстәм. Мин аны беләм. Ә ну, яза инде башта нәрсә булган, тегесе монсы һәм после прочтения Кашапов зачем-то заявил на татарском – Ага, Татар я ничего, инде. Я ничего не понял, почему он пишет на русском. Что ты серьезно, Радиф, монда сүгенү сүзләре и так далее. Һәм әйтелгән монда Радиф э, шундый националист имештер. Имештер. Ә, мин аңлатып китәм, Радиф, син сөйләп торма, беләм, сиңа э, пофиг бу әйберләргә. Ә, мин аңлатып китәм, Радиф, ул мине шәхсән э, удмуртларның заманча мәдәниятеннән алып, бөтен Казанның э, сообществолары берләшмәсе белән таныштырган кеше. Ул шундый чын мәгънәсендә мультикульти кешесе, шундый ә, мульти ә, космополит һәм космополит. космополит һәм бу ә, мәзәкне ул әйтте шулай итеп фейсбукта язасың берәр татар темасына русча Илдар булганы бар бит инде шундый. Татарча яз дип анда сразу 5 кеше яза. Шулай бит. Русча хәзер әзрәк. Русча язасың, әйтә татарча яз. Татарча язасың, әйтә русча яз. Кеше по-русски геть ничего не. Әйе. Һәм Радиф шуның белән отсылкага язган иде, име? Ә, менә шулай гади итеп аңлашыла. Кеше аңламый контекстны, белми татар темасын, имә бездә кайнашмый. Һәм шулай итеп шундый ә, җиңел генә нәтиҗәләр ясый. Просто мәхәббәт җитми просто. Әйе. Аңа мәхәббәт җитми һәм ә, минемчә бу ә, беләсезме миңа нәрсәсе белән ошамый шундый клишелар һәм шундый стереотипик ә, фикер йөртү. Чөнки бар бит бер притча, анда ә, урман ә, яна дип малай йөгерә дә, авыл авыл авылдашларына әйтә инде. Тегеләр йөгереп чыга, хоп, юк икән пожар. Икенче тапкыр или ул бүреләр дип кычкырама инде, хәтерләмим. Әйе. Булсын. Э, Бүрләр төркеме килде. Юк, булсын. Пожар булсын бу концерты. Кай килдер. Татарча бүрләр була алмый инде, бүрләр ул бит. Бездә тискәре әйбер түгел. Яна дигән. Пожар булсын, чөнки бу актуаль. Ә, һәм икенче тапкыр кычкыра, киләләр, тагын юк, өченчесендә чынлап та янгын чыга, ә кеше инде килми, ышанмый. Хәзер дә менә э, әйтәләр, болар националист, бу тегенди, бу мондый дип кешеләргә ярлык э, ябыштыра. Ә чын чын менә шундый пляж башлар килгәч, бу егетләр әйтерләр, имә, ләкин инде э, бер кеше дә ышанмас әйтәләр, безгә бит әйттеләр, менә бу мимишный егетләр анда подкаст яздыручы националист ә болар түгел болар че то ошамаган һәм башка иң кызганыч әйбер националист националист сүзендә теге инде тискәре мәгънә булуы хәзер әйме Мине мәсәлән, әйе, миңа мине гел әти өйрәтте. Ну, националист начар әйбер түгел бит инде. Син үз динеңне яратасың, үз э, халкыңны, үз э, нацияңне, милләтеңне. Ләкин син бит инде башка халык начар дип йөрмисең. Әйе. Ләкин э, ул нидер тиген тискәре мөнәсәбәт Тузырдылар да, әйме? Шул Һәм терминда. гомумән ул безгә Хәзер националист хас- дигәч сразу, ха, националист. Или оппозиционер хәзер шулай, әйме? Башы. Оппозиционер. ха-ха. Шеше бик кыска кырылган. Илдардан рәхмәт. Юк, э, Илдар хаклы, әйе, чынлап та шулай. Һәм э, пожар пожар турында Күчеп сөйләшә темаларга ем. сөйли башлагач, э, шундый яңалык, э, яңалык дип Себер урманнары Яна. яна. Э, Аның хәзер мәйданы Бельгия, Бәлки без менә Бельгиядән зуррак инде итләр. Бельгия иленнән. Бельгия һәм Люксембург. Бер һәм Люксембург. Плюс. Әйе. Без яшь Шуның кенчә хәтле кадәрендә- яна һәм алар әйтә- Швейцария. һәм әйтәләр, ни өчен сез аны э, с- нитмисез, э, янгынны бетермисез? Алар әй- әйт шундый аргументлар. Менә Калифорния, мәсәлән, ел саен яна урманнар имә. Моны туктатып булмый, аңа күп акча китә. Шуңа күрә алар аны берни эшләтми һәм якын тирәдәге м, шәһәрләр төтенгә бата. Мин бүген бер фикерне укыган идем. Минем бер дустым бар, ул яңгы сөдерүче. Белем алган кеше инде. Гомумән музыкант, ләкин ул яңгы сөдерүче әйтеп беләсезме? Гомумән дөрес әйткәндә, мондый янгынны гади генә сүндереп булмый. То есть, акча, ну, күп акча тудырсан да, чөнки аны көз сүндерер, яңгырда сүндерер. Ләкин аның сәбәбе нинди гомумән әйтер? Бәлки алар утын кискәннәр дә күп итеп һәм эзләрен кайдыр батырыр өчен дә, качырыр өчен янгын чырдылар. Һәм без аннары күрербез, бу янгыннан соң каян юллар уза, Чөнки боларны кайны алып килергә кирәк бит. Просто болай гына, әгәр дә ул махсус рәвештә килеп чыкса, без күрербез, нигә аны туктатмыйлар. Бәлки туктатырлар да инде шундый шундый зуклар теге, ну, гауга гауга чыккач инде и гауга студиясендә шуны шуны әйтергә кирәк. Әмма бәлки шундый фикер бар, менә бу махсус рәвештә эшләтелгән әйбер, яме. Болай гына сүндермиләр аны. Көтәләр әлегә янып бетсен дип инде. Ну менә акча җитми диләр, әмма бу бит сәер. Чыннан да шул кадәр никадәр ресурслар кирәк менә мондый зур янгынны сүндерү өчен. Монда бит Син беләсеңме, Мәскәүдә мәсәлән, э, шәһәр көненә багышлап теге болытларны куу өчен күпме акча кирәк? Юк, юк. Э, монда монда бит Беләм. Мин дә укыдым ул статьяны. Ну, бит монда бит э, акча түгел, монда конкретный ресурслар кирәк. Э, пожар. Син бит син бит кешене җибәрә алмыйсың анда. Анда э, подготовленный пожарныйлар кирәк, МЧСниклар кирәк, анда ниндер армия кирәк, әйме? Ну, һәм әлбәттә техника кирәк. Һәм ул бит инде анда шул янгын янына Хәр, хәр учак янына юл килми. Ул бит инде каядыр тайга уртасында. Әйе, анда очып барырга кирәк. Әйе. Ну, минемчә, ниндер барысы да теге бит теге җиңел генә түгел. Монда бакчага тирәлми, гомумән, менә хәр елны, мәсәлән, белмим, юллар начар. Һәр елны бездә менә су батыра, инде теге ливневлар эшлим. Без һәр елны берәбер Берүгә әйбәт. кабатлана гомы, ян, ну, урманнар яна инде, бар инде теге торфяниклар янган инде. Әйе. Безгә без. Һәр укша әйтә, ну без белмисек эшләргә. Вот. Һәр көнне елны ваклана, ну Әйе, монда ваклана, ваклана. специалистлар Шундый кирәк. йолабыз безне, шундый изге йола бар без безнең. Ял- Безнең башка бар яңа ел, 8 март, урманнар яна безнең. Аннары вот шул сулар бата инде, хәзер менә соң яңгыр ява безнең Әйе. урамда, әйме? Ә ничек анда кеше йөри икән дип. Әйе. Бер Әле кем- сра- әле Бу сра- проблема әйтелмә. беркем дә шиш- шишми. Без аңлыйбыз, әгәр дә әгәр дә урманнар Харины я- яна икән Калифорниядә, бәлкем аларның ниндидер шишу ысуллары бардыр инде. Алар болай яшәп ят- ятмыйлар, ну янсыннар дип инде. Бик күп акча кирәк аларга. Тагын да Акчалары күбрәк, мулдан. тагын да күбрәк тер- кирәктер инде, әйеме? Һәм димәк, менә шул проблема ту- куркыта, алар һәрвакыт каматлана, ләкин беркем дә алдан шишергә әзер түгел нигәдер. Һәрвакыт теге. Ничек инде ул декабрь аенда кыш кыш кыш башында кар яуды инде ничек килеп чыккан инде без бер дә көтмәдек дип һәм без без юлны чистартмадык юлларны ну беләсеңме менә э, мин бәлки фәлсәфи якка алып китәмдер ләкин э, э, һәм гомумән россияны алсаң анда красноярскига без теге самолетта утырганда әйтәләр хәзер төшәбез красноярска безнең мәсәлән казанга очканда анда аңлыйсын. Хәзер төшәсен, һәм анда күренә авыл, авыл, авыл, авыл. Красноярскага төшәсен ярты сәгать, һәм анда урман, урман, урман, тайга. Шулай. Һәм э, без э, урман әле һич шиксез, һәм ничектер бу безнең баш миенә кертелеп калдырылмаган берничек тә. Э, безнең яныбызда яшәгән марыйлар өчен бу гомумән изге урын, аларның үз изге урыннары бар, менә без безнең янда бар аларның аланнары, изге аланнары. Һәм бу ничектер э, отрефлексированный әйбер түгел безнең өчен. Без ничектер урманның кадерен белмибез. Э, бөтен дөнья э, азап чигә, менә э, урмансыз, яшел яшеллексез һәм минемчә безгә дә моның кадерен белеп ничектер үзебезгә теге урман ул байлык дигән әйберне аңларга кирәк. Кемдер әйтте хәзер без бу елны теге бар бит перерабатываем отходы дип инде. Ә без хәзер бурычка ала башладык. Все, без хәзер теге яңарттык, безнең табигать яңармый хәзер. То есть без хәзер теге без аның резервларын хәзер гашны җыя башладык. Хәй, элек элек без эшли идек, һәм бер бурычка ала идек, кайтара идек, кайтара. Хәзер кайтарлык әбер калмады. Все, без хәзер ашый башладык табигатьне. Һәм табигать кими башлады инде, мин булай булай. Вот һәм бәлки менә бу шундый билге инде ул урманнар җана башлагач. Ә бездә шундый проблема инде Россия зур булгач инде безгә кайдыр нәрсә дә җана анда. Ну, гомумән, безнең өчен ул Себер безнең безнең өчен ул безнең яклармы соң гомумән? Безнең яклар ну, инде, ну, ерак кебек инде. Бай, бик ерак, әйе. Без кызыксынмыйбыз анда хәлләр белән. Бер ике көнлек мәсәлән, шул болытлар минемчә ул шул крас төтендер инде ул. Түш бездә тоже күренде, әйе, смог. Әйе, әйе, бер атна. Теге карыйсың кич белән. Кояш кып-кызыл. Булды, булды. Себердән килдем соң бу, дип уйлап куйдым.

музее. Бу э, безнең милли музей. Милли инде. музей, Ә, иә. иә. Шуның ишек алдында, димәк, э, безнең реконструкция була, Иә, яме? Сугыш карап. ике Ике сугыш декабрь, ну теге 1812 елның сугышы Ә, һәм э, бөтен 41 дөнья ватан еллар. дөнья та- бөтен дөнья ватан сугышы. Һәм без без нигә бу теманы сайладык? Гомумән, э, бездә Казанда ул сугышлар булмады, әйме? То есть Казанда э, Сугышмаганнар инде. Немецлар Казанны алмадылар инде. Э, Французлар да алмады. Әйтәсе дә юк, әйме? Ләкин бездә нәрсә булган иде? 1552 елдагы сугыш. Беренче әйбер. Һәм икенче әйбер, мәсәлән, гражданлык сугышы, әйме? Һәм мәсәлән, ну мин бер ике атна элек барган идем менә Югары Асланга, анда нир һәйкәлләр тора, Кем чехлар куйды бит аны теге халәк булган монда а, әй, башында кылган чехларга граждан гражданлык сугышына башлап. Ә мин уйлыйм, нигә мәсәлән бу урамнарда, мәсәлән, Крас Шулнац музеенын мәйданында каршында бу сугышлар узган, ләкин аларны нигә дә эшләмиләр. Ләйме? Ага. Ничектер. Реконструкция бар. Реконструкция. Ә менә без күптән алган идек, аннары киләсе яңалыкка бирегеп, биркелеп барыр, бирегеп белгепме мәсәлән әйе мең биш йөз илле икенче елның казна алуын реконструкция ясасын әйеме вакыйга дип ул тарихи вакыйга әйбәт рефлексия әйе кеше ничек тә аны башкача кабул итә символ буларак яки ул беренчедән менә булган әйбер әйдәгез без менә карыйк аны болай шулай булган ул все әйдәгез була, моның белән яшик инде ниһаять. Узды, коп үзгәртеп булмый аны. Вакыт машинасы белән кире кайтып, белмим анда агыла булмый. Үзгәртеп булмый. Иван 4-нче агыла булмый инде, все, без инде 500 ел вот менә мондый халәттә яшибез. Әйдәгез, инде да. тик инде. Чөнки минемчә, менә хәтер көне ул бик теге начар Искә алу көне. Мин, мин алмыйм. Кеше аңа килми, әйеме? Ал, мәсәлән, ул аны тиге, без җиңелдек дип, без җиңелдек, дуслар, все, җиңелдек, шул вакыттан бөтен эшләр, Югалттык. әйе, бу эшләр начар бара. Мин әйтәм, без бит көрәштек, без, белмим, Без молодцы, без в принципе. юлбарыслар кебек Казанны Юк, сакладык. монда это проблема э, җиңелүләр бәйрәм ителми. Син дә җиңелүне бәйрәм итәргә. Мин җиңелүне түгел. Нигә Җиңелүне бәйрәм түгел. итү? Мин бөек сугышны, мәсәлән, Ә? Юк, реконструкция ул бәйрәм итү түгел. Бәйрәм түгел. Димәк, монда ике сугыш э, күрсәтәләр реконструкция итеп. Ул сугышның икесендә дә. Әйе. Э, без ну, җиңдек. Без дип инде без җиңдек, әйе. Әйе. Ә теге сугышта без җиңелдек. Без ну, булса. Без, без җиңелдек. Андый берне бәйрәм итмиләр, чөнки ну, моның сәбәпләре күп. Ләкин иң беренчел сәбәбе ну ничектер инде җиңелүне әй әй э, бәйрәм итү барыбер бәйрәм итү инде син деконструкция барыбер ул бәйрәм итүнең бер ниндер э, ысулы әйе шуңа күрә аны бәйрәм итү минемчә дөрес түгел һәм мине беләсеңме шуңа күрә мин моңа каршы икенчедән инде бу нинди әйбер тудырачак э, нәрсә тудырачак каршылык ну кара әйе юк кара мәсәлән хәтер көнендә бит ике ике кеше мәсәлән хәтер көнендә тинчурин паркында кеше җыела анда демонстрация уза. Һәм шул ук вакытта теге памятник янында дога кылалар анда бит. Анда бит тоже кеше үлде. Ничек тора ул? Ул һәрбер ике халыкның фаҗигасе гомумән. Да кеше үлде, монда да кеше үлде. Ә, ну, безнең илдә күш кеше үлү э, проблема түгел сугышта, әйме? Новых нарожай диләр бит. Шуңа күрә, э, минемчә, э, менә күпчелек кеше моның турында уйланмый. Ул ул сугыш турында татарлар да, руслар да, руслар да тем более, татарлар уйланмый. Һәм бөтенесен уйлатсаң, бу яңадан менә бу толерантлыкны, булган толерантлыкны мин монда ясыйм куштырнаклар ясыйм ул җимерәчәк һәм мин мәсәлән минем урыс дусларым аның турында сөйләшә башлагач мин нәрсә әйтергә тиеш алар алар турында алар белән ничек аралашырга тиеш һәм киресенчә алар татарлар белән ничек аралашырга тиеш бу нинди проблемалар тудырачак бу бит бик шундый нечкә бер ну нечкә дип киләсе яңалык иде хәзер э, киләсе яңалыкка күчкәнче менә бу э, яңалыкта мине нәрсә э, кызыксындырды алар каядыр музейның ишек алдында ясыйлар реконструкция һәм бу ничектер турыдан туры безнең шәһәргә бәйле түгел ә менә мин шушы ук даталарга бәйле икен, икенче дөнья сугышын хәтерлим кайсыдыр Илдә, Европада уздыралар прямо, беләсеме, теге кайсыдыр йортны алалар. Прямо кайсы э, тәрәзәдән атканнар, шул ә, тәрәзәдән ә, аталар. Ә, Бельгиядәме ул? Ә, ә, Син дә күргән ә, ә, ул сәтен укыдым мин. Әйе, һәм анда ёжлар, баррикадалар куялар һәм халык карап тора. Юк, анда бит әле алар нәрсә, алар алып баралар, э, мына анда педагогик әйбер бар алар алып баралар шунда э, балаларны әйе сен әйтә син мәсәлән рядовой анда сонсон әйе питерсон син менә монда үлдең ят там бер сәгать менә монда ят китәләр дальше әйе әйе әйе анда шундый педагогик смысл бар ягъни анда сугышка каршы э, ниндер э, фикер тудыру анда шундый педагогик коточкыч бу дип әйтер бар кара менә бу бит бик әйбәт ә бездә нәрсә без ил өчен үлергә кирәк ил өчен анда үз юк мин әйтмәкче идем менә монда хәтта формасы ягыннан бәлки ишек алдында ниндидер безгә безнең конкретно безнең шәһәргә кагыл кагылмаган кызык булыр иде әйберләр бу хотя бы сборлар ясап анда һәм булган икән әгәр дә анда әниләр озатып калган икән менә бу әйбер булган икән лучше менә бу ул бит инде шул кремль яныннан киткәннәр анда мин хәтерлим анда ничектер безнең анда специалист юк аны юлын табып була инде кызык булыр иде әйе бер яктан э, шундый тәрбияви ние булса э, әйбәт булыр иде һәм э, менә моңа тагын бәйле мамадышта кирмән җыены узды туры трансляциясен карадым мин аны биш мең дүрт йөз кеше караган ул туры трансляцияны шундый э, форматы җыен рәвешендә узган анда алар ясаганнар э, ниләр агачтан э, диварлар һәм манаралар бар манаралар бар бер ике штук алар җыелганнар сәхнә куйганнар догалар кылганнар Ну, бәйрәм иткәннәр инде. Сол, сол, Әйе, җыен. Менә җыен форматы. Әбиләр, бабайлар, оныклар, менә син әйткән тәрбияви ягы да бар аның. Ул вакытта алар алар гомумән бу нәрсәгә багышланган? Ул якларны, в общем, яндырганнар, ниткәннәр, ләкин халык аны анда геройларча. Мабалышта булган кирмәнчек, ягъни крепостендә, яме, Әйе. кирмән. Һәм ул га- теге вакытта Казан ханлыгының төньяк чикләрендә торган инде шундый Әйе. теге яклаучы инде. Казан кебек, скорее. всего. Казан кебек, әйе, иске Казан кебек. Иске Казан Эш кебек. историк җыелды монда, эш тарихчы. Анда Нурулла Гариф утыра. Кенесе сөйдө. Кстати, Нурулла абыйдан белдем мин аны, ул анда булган. Һәм алар менә шуны бу вакыйгаларны искә алып инде. Әйе, Без Әйе. батырларча шул вакытта сугыштык дип инде. Әйе. чиктерне якладык. Әйе, һәм алар кала хәтерендә билгеле, менә бу урында, менә мондый вакыйгалар булды. Нәкъ менә сез торган урында. Яңа җыен бу. Без батырлар, шулай тарих. Әйеме? Без белми җиңдек, җиңелмәдекме, ләкин без сугыштык. Без көрәшчеләр. Хәтер көненең бер варианты. Шундый варианты, әйе. Ә, ягъни лозунг булачак, без тырыштык. Без тырыштык. Без җиңмәдек. Без булдырабыз. Ләкин тырыштык. Хәзерге вакытта без тырыштык башта. Юк, карале, э, Илдар. Без булдырырга э, тырыштык. Яклау. Үз гаиләңне, үз җиреңне яклау, ул нигә начар булсын соң? Ул җыен өчен яхшы идея. Һәм ул тарих белән бәйле. Начар димим бит, бик әйбәт. Ләкин менә тәрбияви дигәннән инде син барыбер җиңүне тәрбияви момент буларак күп очракта кулланырга тиешсең, әйме? Пиарщик буларак. Әйе. Җиңелүне авыр. Ягъни, мәсәлән, футболны алыйк, Рубин җиңелде 5-0. Син бармыйсың бит, футболистларга әйтмисең, менә, Без бик тырыштык бу уенда, әйме? Югалар чынлап та тырышкан булсалар. Нигә әйтмәскә? Ләкин җиңелдек 5-0. Сез шулай да шулай ук уйнарга тиеш. Тырышырга. Бу бит инде шундый э, җәмәгать игътибар итә. Тәрбия вакытта, мәсәлән, синең балаң килә, иңә кайтат, әти мине мәсәлән кыйнадылар дип. Сәйтән, фу, начар кеше, сугыша белмисең дә кабахәт дип ә кыйналасың бит сен әйтәсең вот ярай җиңелдек димәк нәрсә үзеңне якларга өйрәнергә кирәк әйдә китик мин сиңа күрсәтәм беренче бокс приемын шулай бит нидер әйдә мин китик мин сиңа күрсәтәм ничек мин җиңелдем әйме гайбе шундый дип сезнең хәзер сезнең хәзер аналогияләр марафоны әйе марафоны булачак ләкин минемчә тарихи вакыйга монда аналогияләр ир ат ир ат ул җиңүче түгел яклаучы Үзеңнең гаиләне, үзеңнең колхозны беләсеңме? Юк, сез мин үзем турында сөйлим бит инде. Мәсәлән, әгәр тәрбияче, тәрбияче. Мәсәлән, әй, хатын-кыз ул шул гаиләдәге, белмим, теге ялкынын, әйме теге саклаучы кеше. Гомумән, менә шул саклауда булса, хикмәт. Минемчә, менә җиңүдә түгел. Ә менә тагын икенче мәгънәсе бар, минемчә, ну, мамадыш, сезнең нинди ассоциация мамадыш? Нема теге это? зеленка минем өчпочмаклар анда анда аларның э, теге трасс м семь трассасында өчмаклар сата торган мин гел анда туктый идем казанга йөргәндә нижкамскидан ул трассаның нәкъ үзәге иде һәм ну кешеләр белә инде анда спиртзавод үзара районнар шулай э, ну КВНщиклар да Мамадыштан килә һәм аларның күп мәзәкләре шуның белән бәйле. Типа бездә спиртзавод ха-ха. Һәм э, Питрау анда уза. Һәм монда тагын менә Кирмән җыены. Яңа образ. Без э, әйтәләтеш, беренчедән без монда глумимся, но әйбәт. Әйбәт, әйе, яңа образ, сез глумитесь, әйе, но мин үлем яңа образ һәм һәр яклап яхшы. Үткәләрләр әле юк инде, әйбәт. Тагын моңа өстәп, Нурулла абый гомумән ул шундый э, тарихи әйберләрнең э, генераторы, мин аны һәрвакыт карап торам, ул беренчедән атнага бер китап чыгара. Имә? Юк, сен әйтсә бит, ул шул Һәм... көннәрне куйды бит. Әйе, Фейсбукта, шуны әйтмәкчем, ә, Фейсбукта чыгарды фото Чаллы шәһәрчегенең әле күрсәткечендә куйганнар. Синең син яклар. Минем якта ул. Балык бистәсе. О, син Чаллыдан что ли? Ну, Чаллы ягыннан, монда бит минем авыл. Бу тарихи Чаллы. Котлы Букаш. Бу Чаллы Котлы шәһәре Букаш түгел. янында кыланма инде. Котлы Букаш авыл янында анда Чаллы исемле 11-15 ләп шәһәр, э, авыл урнашкан инде. Ана шул кырас Шал- Чаллы шәһәрчегенә карыйлар. алар. Ай. Ул Чаллы шәһәрчеген, по-моему, бер 80-нче елмы, 60-нчы елларда Кстати- тапканнар. Әйме, һәм ул анда просто тора, ну бер кем дә вот борынгы шәһәр булган. Әйе. Һәм биләр дә Беркем бер түгел, нәрсә беркем дә белми. белми, анда инде нәрсә төзиләр башладылар анда, төзегә башладылар, җимерә башладылар андый заман әйберне. Инде Бер ничек тә кадерен белмичә инде. Һәм менә Андый ну, точкалар күп, Радиф. Э, аны просто аңа бит акча юк, аларны бөтен ну, казып чыгарырга. Монда моннан кем акча тапсын, таптылар бит. Анда Ну, монда халык үзе. Археологлар, археологлар әйтәләр, безнең табылган әйберләр күп монда. Акча түгел, терәк кирәк монда. Терәк. Гомумән. Ну, мәсәлән, мин монда терәк һәм экскаватор. Мин узган елны барган идем, ой, узган атнаны барган идем э, Болгарга. Мин уйлаган, менә Болгар ул хәзер вакытта урыс авылы инде, әйме? Һәм анда туристлар йөри бит, ничек тә булса да, саны кимиме, әйме? Һәм анда беркем дә акча эшләми анда. Ну, бер мин ике кафе таптым анда. Ашарлык инде, әйме? Әмма кеше йөри, син менә син йортың тора, менә син йортыңда акча, син син уза да уза, һәр көнне меңләп, әйме? Мин кердем инде бер апа, анда урыс апалар инде, ул миңа бирделәр лапша, мен әйтәм, токмач. Чего? Мен әйтәм, ну, токмач дип атала. То есть алар белмиләр, ләкин алар тырышалар нәрсәдер ул бирергә колоритны, татарча инде аңлыйлар. Һәм әгәр дә мәсәлән, ну, Мамадашта да шундый бер нәрсә була. Теләсә инде гомумән авылларда Әйе. Исемдә күп нокталары бар. Ә мифны тудырыр тудырыр өчен күп эш кирәкми дөресен килде. Әйтергә монда нәрсә дә булган дип. Анда йөзләгән меңләп туристлар йөри башлар. Юк, кызык, мен, кстати, Болгар турында кызга әйбер, аны хәзер атыйлар бөтен җирдә Великий Болгар дип. Великий Болгар. Русча да түгел, татарча да түгел. Русча бит ул ничек шәһәрендә э, булгары дип атала. Татарча булгар. Булгар. Алар атыйлар Великий Болгар. Менә шундый ремарка. Бик сәер урын. Киттек. Киләсе э, яңалык Әлдермештән Әлмәндәр. Киләсе тукталыш. Киләсе тукталыш. Әлдермештән Әлмәндәр. Әйе, нәрсә булды аңа? Вообще мин сезгә карыйм, именно сезнең сүзегезгә. Сүздән түгел, сезнең кыяфәтегездән көләсе килә. Шпинтик, минтик, шпунтик. Карапунтик. Рәдиф, син, син э, мине дөрес сайламагансың подкастка. Менә, әле берсе алсу төстә футбол кигән, берсе зәңгәр. Сәлам, дуслар, сәлам. Так, Әлдермештән Әлмәндәр. Ә, беләсезме, бу спектакльне караганыгыз бармы? Укыган бар. Илдар? Караган бар. Юк. Юк. Димәк, аны... Юк, миңа э, карыйсы килгән иде. Илдар Аннары ул бетте. Ә видеодан карыйсы килми. Аны хәзер Дагыстанда куялар. Дагыстанда. Әйе. Бу э, хәбәр Рәдиф сине нәрсә белән шундый гаҗәпләндерде? Ну, минем бар шундый проект, Камал тамашачы мәктәбе инде без анда как раз видеода иске спектакльне күрсәтәбез инде әйме һәм әлмәдешн әлмәндәр ул иң озак баручы спектакль иде җитмеш алтынчы елдан барды ул һәм егерме беренче гасыр башына кадәр анда инде шаха бектимир картайгач әйтә мин сәхнәгә чыга алмыйм инде ул хәтта әлмәндәрнең теге яшенә җитмәде дә әле. Ул бит уйный башлаганда аңа бер 40-лар иде. Шуңа әйтеп. Һәм әйтә инде, мин без әйтәбез, менә төште спектакль, бик теге кеше бик яратып йөргән иде, хәзерге дә искә ала иде. Хәтта хәтта видеода караганда бик кызык карарга инде, әмма шундый бик теге җитди. Әгәр дә мәсәлән яңадан куйсак, юк, сез нәрсә инде, менә бар Шәүкәт Биктимиров иң яхшы актер. Аннан башка Әлбәндәрне күреп булмый, әйтәм, ничек инде менә Хуҗа Насретдин бар иде. Җиде тапкыр куйдылар аны, соңгы вакытны Фәнис Зиһанша уйный инде. Мин шулай ук укый идем анда. Менә бар, Абжалилов ул урамы йөрткән исеме, исемен йөрткән Абжалилов инде. Абжалиловтан ары иң яхшы Хуҗа Насретдин, юк бар иде, там кем анда, башка башкалары инде. Менә алар инде менә чынлап хуҗа. Менә һәм мин ничектер уйладым, нигә менә гел шулай әйтер инде. Менә Ихам Шакиров киткәч инде әйтер, все, бетте татар моңы, башка җырчылар китмәс инде. Бөекләр китә, татар җыңа все. трындец. Әйеме там, ну кемдер там бетә дә инде. Һәм мин ана искә төштем. Мәсәлән, Илһам Шакиров әле бу карьерын башлаганда Вахапов китте, үлде инде. Все, Вахапов китте, татар моңы бетте инде. То есть әле Шакиров әле җырлый да башламады гомумән. Ал уже 1 елда беткән икән, әйеме? Һәм Шакиров барлыкка килде, җырлый җырлый, ул бетә һәм безгә гәш. Кара, монда бит, э, монда бит Дагыстанда үзебезнең егетләр куяны. Кем куяны? Минзәлә. Ага, Минзәлә театры. Минзәлә театры. Гомумән әйтергә кирәк, Минзәлә театры шундый э, Хәзер Әлмәттән дә ким түгел. Яңа караш, имә ничектер театрга һәм алар э, бер-бер артлы шундый яңалык чыгарып баралар. Шуны искәрмәк кирәк, безгә инде күбрәк күптән реклама ясарга кирәк. 30 августта безнең Тат Культфест фестивале булачак. Анда музыкаль площадка булачак инде, имә. ә, Зөлфия Камалова җырлый. Ә, башкарма төркеме реюнионы булачак. Финлянд татарлары берләшәләр. Альберт Нурминский, әлбәттә инде. Һәм башкалар, башкалар. Һәм анда театраль площадкада өч спектакль булачак. Берсе аны менә Минзәлә куйган Салкын кын спектакле. Махсус алар өчен драматург язган. Әйе, әсәр язган. Һәм шулай ук Якутия бит. Якутия. А, һәм Якутия режиссеры Сергей Потапов, Сергей Потапов режиссер булдым дигәндә мен бик шундый хәтәр бик куркыныч трагедия ул гомумән трагедия татар спектр театрында яңача куелыш яңача куелган шуңа күрә килегез десятынчы августта менә шул һәм ә, дагыстанда куюлыны без хуплыйбыз һәр яклап әйме чөнки бу ниндидер әле ул бит шундый авыр телгә тәрҗемә ителгән үз телләрендә әйе аларның бит кайсылар аларның бит анда есть тел

Юк, инде бер-ике ел әйткәннәр иде алар. Менә без киләсе үзгәрү җирен Нью-Йоркта үзгәртә. Үткәрәбез. холлда. Без карадык, Карнеги холлда гомумән 3 зал бар инде. Сез уйланагыз, бәлки анда Өч иң- меңлек бар. иң зурысы түгелдер инде. Һәм администратор бүлмәсе. Юк, мәсәлән, мин э, әйткәннәр иде, беренче үзгәрү җиренә 70 миллион акча Тариф икәннәр иде, әйеме, анда гонорарлар белән, оркестрлар белән. Минем аңлам, нигә Казанда 70 миллион тора ул? А Нью-Йоркта 15 кына миллион. Ниндидер Нью-Йоркта. Что-то Нью-Йоркта аз, гомумән. Ну, анда үзгәртәсе күп түгел инде, анда уже татар. Юк, бер сорау, икенче сорау. Кем өчен ул? Гомумән, ну, ничема татар яши икән? Э, Юк, ә логика нәрсәдә менә? Логика. Мантыйк. Ә, алар ау, яңа теге чит... Рубрика Мантыйк безнең. Юк, аларның бит максаты чит илгә татар музыкасын таныту, чыгару. Димәк, алар Карнеги холл аша танытырга телиләр. Бу бит инде бик сәер. Ә, син карадымы аларның ютубта Мен э, шикана белдем, мин шикана, мин шикана белдем. Менә Луиза Батылболгарина интервью иде, ул әйтте, менә мин карадым Су буеннан әнкәй кайтып килә җырын, бик начар башкарылган. Ютубта бар иде. Мин керттем, аны карыйм, алар бөтен җырларын чыгарганнар икән ютубта. Бик кызык, карагыз. Һәм монда 90 җырмы? Ничәнче? Һәм иң күп теге просмотр булган җыр 1800. Өч 1800, то есть син ничәмә бу бер- 70 миллионны бүләп бүлеп булырга кара, һәр бер просмотр күпме безгә акчага тигән, әйме? Чөнки шундый бик теге бик зәвыклы аранжировкалар кебек инде әйме анда оркестр уйный бөтен теге сололар бөтен профессионаллар әйме җырлыйлар костюмнар тегелгән свет музыка барысы да барысы мең сигез йөз әйме һәм мин мин нәрсә аңламыйм менә нигә америкага аларны музыка белән барырга чөнки бөтен музыкасы анда фанк джаз рок анда оркестровкалар менә шул алар аңлаешлы ну аңлаешлы дип инде безгә бездә болай да бар Ләкин безгә, мәсәлән, Америкага киләр, карагыз, без сезнең э, миләшләрем җырын багышлыйбыз. Сезгә сез Блин, Илдар елый-елый карар инде. миләшләрем, миләшләрем. Менә шулаймы? Юк, Рәдиев, тукта әле. Ә, Теге американлылар э, менә Илдар яхшырак белә инде анда яшәгән кеше була. Менә разве американецлар теге берәр илгә бара да гамбургер эзләп йөрмимени? Макдональдста үз өемдә кебек дип. Юк, инде сорау. Ягъни аны кем килер дип, ана татарлары килер инде, ул залны тутырырлар, 3000 дә булса, бөтен Америкадан килерләр. Нью-Йорктан гына түгел. Татарлар килер дисме? А кемгә бу? Американнар килми инде аңа. Логика нинди? Татарлар өчен түгел, ә, ә безнең музыканы Ну, өчен- шикелдә өчен. таныту. Юк, ну аның э, Ну, ма- максаты үзебезнең- шулай була ала, ләкин килерләр ами- э, татарлар, американнар түгел, монда понятно инде. Ягъни менә Филис Кахиров барды ич Америка. Аның нәрсә, концертларына американнар килдеме әллә? Юк, Филис Кахиров ул Һич тә язмадан торды. Юк, аның бит максаты американнар түгел иде. Аның максаты именно тур ясарга Америка буйлап татарларның диаспоралары буенча йөреп чыгарга. Бар сүзләр, алар әйтәләр, без танытырга телибез. Алар өч ел буе шундый турыда әйтәләр инде, әйеме? Ләкин бернинди адымнар ясамадылар өч ел буе. Һәм буны нидер инструмент буларак. Мәсәлән, әгәр дә син Телесниканы танытырга, димәк, син инде журналларга җибәрәсең, ну, видеоларны, әйеме, тасмаларны, әйеме, син журналистларны чакырасың монда, килегез дип, карагыз дип. Мәсәлән, фестивальне уздырасың, чакырасың Мәскәүдән журналистны. Ул әйтә, ничего себе аларда, ничек икән, кызык, әйдәк мәкалә языйк инде. Чыгара мәкаләне бастыра, мәсәлән, мин беләм, күп Казан музыкантлары турында чит илдә мәкаләләр чыга. Мәсәлән, бар безнең ПТУ исемле технотөркем, алар турында менә язалар, язалар Казан Бейзит. Угу. Только, ну, Шәп. вот, я алар бернинди бер миллионнар туздырмый бит, просто музыка Бу язалар. теге ПТУ турында Әйе, сисеме бу- син, Верк? Әй- Әйе, Веркта уйнаган. Ну, ягъни минең аналогиясе дә бар. Менә Сабантуйны Парижда үткәрделәр бит. Бу нәкъ шул кайбер бит инде. Монда музыка түгел, ниндер бәйрәмне Парижда үткәрү, Тасабантуй дип менә таныту бит инде бу. Ну шулай инде. Һәм аның э, эффектын кем берәр кем үлчәгән микән? Монда пычкы тавышы булырга тиеш. Жың, жың, жың, жың, жың. Юк, аңлашылмый. Менә, ну, э, ярый, алар Һәм, һәм бер пафос инде. Без карагыз, без Нью-Йоркта Карнеги холлда чыгыш ясадык. җибәрдек кешеләрне, әйеме? Ну, әлбәттә, бәлки артистлар өчен, бәлки әлбәттә, ул шундый тәҗрибә, син кайда Америка чыгыш ясадың, шәп икән. Әмма менә ысуллары миңа ошады. Мин теге республиканец буларак. Хиллари. Алар алар Чаллыда чыгыш ясарга тиеш, минемчә. Бик каты үзгәреш Хиллари. Хиллари демократ, рәди. Да, демократ. Без моны кисеп алабыз. Кисмибез пычагымны. Хиллари ЛДПРдан. Мин уйлыйм, беренче чиратта алар Чаллыда чыгыш ясарга тиеш. Гомумән, Крәсәй тирәли йөрсеннәр иде беренчедән. Әйе. Салкын автобусларда. Шул. Ой, былай да йөриләр инде. Юк, әнигә үзгәреш җиңел кызык булыр иде бит э, Чаллыда күрсәтергә үзебезнекеләргә. Алар былай да иренә. А, именно менә бу үзгәреш җиленме? Үзгәреш җилен. Ну, Карнеги холл урынына була бит инде. Ну, Мәскәүдә ким Мәскәүдә, Мәскәүдә күрсәттеләр бугайлар. Бер тап күрсәттеләр, әйе. Әйе. Вот шул. А, ну, әйе, дальше ступень инде э, Нью-Йорк, аннары Марста. Үзгәреш җиле. Что-то бер кенә килмәде. И тавыш чыкмый, чөнки тавыш таралмый Марста. Әйе. Шуның белән э, яңалыклар э, бетеп тора. Э, без Илдарга безнең сораулар бар иде. Әйе, беренчедән ничек сез сиңа гомумән ничек ул монда эләкте? Юк, юк, юк, юк, әйтергә. Аңлашыла син ашап. Юк, әйтте, сезнең логогыз вообще нормально түгел. Мин яхшырак ясар идем. Шуңа күп зан керттек. Чына. Сиңа Казан кайненең Юк, инде булмысы бу Радиф, Радифның провокациясен Юк, хәбер дизайн шулай итә инде. Нинди кем яза блогны? Мин аны яшәр яхшырак язар. Шишлар әйбәт түгел Ну, вообще. мин сөйли алам Илдар турында. Мине нәрсә аны- бу кешедә гаҗәпләндерә һәм аларның гаиләсендә. Алар үзләре бер э, шундый фабрика кебек эшлиләр. Проект артыннан Проектлар, балалар, вообще. Балалар күп, проектлар күп. Так, бүген хәзер нәрсә? Сез беренчедән сез үзегез подкаст яздырасыз. Шулай бит, э, сәяхәтләргә багышлап, телгә багышлап, сәфәр дигәнен мин тыңлыйм мәсәлән. Сәфәри. Э, Эльза белән бергә. Айгөл һәм Эльза, әйе. Әйе, Айгөл белән Эльза алып бара. Һәм аннан кала, ә, мәсәлән, яңа дәреслекләр, анда сәлам. Илдар катнаша анда. Шуннан ә, кыска Видео. анимацион видеолар 1 миллион кеше караган анда татар тарихы 15 минут Мобиль эчендә. кышталар. Шуннан репрессияләргә багышланган. Менә ул ролик иманда 10 мең репост ясаганнар икән, Рәдиф. Синең Цойны күпме кеше ясады? 2000. Ике мең. Ләкин Сайны Рәдифне. Иләрнеке ун мең. Репрессияләрдер. Сталин крутит свое. Сталин крутит свое, яра. Һәм күп-күп-күп проектлар. Мобиль кушымталар. Мобиль кушымталар. Мобиль кушымталар һәм башкалар. Синең Иң яраткан проект кайсысы? Китаплар чыгарасыз әле сез балалар өчен. Шундый кадерле. Айгөл ише үчтеки проектын алып бара. Әллә ни кадәр инде. Мен вакыт тапкан өчен килергә монда. Син бар кадерле? Яраткан, яраткан кадерле бәлки. Кадерле, юк, кадерле түгел, э, кадерле әлбәттә проект. Э, яраткан проектым э, топор топор грамматика. Аны эшләү бик күңелле һәм җиңел. Ләкин менә хәзер туктадык. дүрт сериясе чыкты аннары шул стильдә без азатлык өчен ясадык берничә э, егермеләп серия анда китте бөтен теге идеялар ләкин ул башкачарак анда юмор әзрәк э, анда контент күбрәк ну просто программатикасы видео видеосы э, минем өчен иң теге яраткан проект дип әйтеп ала әйтә алабыз син бит әле миңа язган идең типа хәтерлисеңме шаян тв

Ягъни баштан ул шул хәрефләр булырга тиеш иде. Аннары ничектер э, җиңелрәк форматка э, мультик яздырдым. Мультик ту именно э, теге җыр бар иде бит безнең. Җыр булгач, аның өстенә теге видео яздыру җиңелрәк. Ә теге хәрефләр белән анда сценарий язырга кирәк иде. Кызык, әйме ничектер теге вакыт җитмәде. Әй, җиңелрәк иде җырга. Һәм без җыр ясадык. Ну бу бит бик популяр формат Super Simple Songs. бар бит анда теге бейби бул симпл соңс бул супер симпл түгел супер симпл тагын жеңелрәк сәләм сәләм сәләм сәләм сәләм супер симпл соңс ә безнең сүзләр күбрәк аңлашылды рас шундай сорау сен күбрәк күрәсең монда файданы вот мындай әйберләрдән яисә син бирелеп кенә эшлисең сиңа кызык юк файда ноль ну ноль дип күрмим То есть мексик шире намысын, мисаң, аларны карап. Нинди фидбэк бар, э, теге э, комментарийлар бар, э, әйбәт, тагын эшләгез, комментарийлар. Ну, файда булсын өчен эшләш кирәк. Алар күбрәк булырга тиеш мин ишекне. Әйе, аның бит инде статистикасы бар, статистикасы әллә ни теге горурлыны Горурлык. Бу бик симпл сүз. Горурлык. Горурланырлык түгел. Ага. Горурланырлык түгел. Э, шуңа күрә э, мактанырлык түгел. А, рәхмәт, рәхмәт. Филологларны өйрәтә. Э, шуңа күрә файдасын әллә ни күренми, ләкин файдасы ул киләчәктә булыр дип уйлыйм. Чөнки ни өчен менә миңа видеолар һәм менә мондый форматлар ошый, алар Бүген генә калмый, алар э, кил- киләчәккә дә кала. Без бит, мәсәлән, э, тыңлыйбыз теге иске җырларны, иске нидер э, аудиоларны. Менә ул кайчандыр яздырылган. Кинәт табылган. Бәлки ул вакытта аны беркем дә теге ка- үзенең беркем дә магнитофоны булмаган. Ә хәзер аларны тыңлыйбыз. Ни өчен инде шундый архив тудырырга кирәк бит? Чөнки Бу Рәдиф итне- тагын аңлатыйм әле, э, ни өчен аз кеше карый, тыңлый интернетта, чөнки Татарлар карый телевизор. Мин шуны менә бүген уйлаган идем. Әгәр дә аның менә бу аюын күрсәтсән телевизордан, имән дә Шаян ТВдан. Э, һәм ахырда өстәсән анда. Моны Айгөл белән Илдар ясый. Аларның бик каты фидбек булыр иде. Анда апалар көн-төн язырлар иде, рәхмәт, хатлар җибәрерләр иде. Ә так как алар аны ясый интернетта һәм ютубка чыгаралар, мәсәлән, безнең ютуб бик тар вообще. Әле кеше ютубта юк. татарча күнекмәгән анда мин фикер шундый э, иң мөһим хәзер ул контентны тудыру контентны чыгару төрле өлкәдәге төрле жанрдагы контент ясау әйе күпме бармы чөнки хәзер контент ноль контентны ясарга кирәк э, үзебезгә шуңа күрә мин моның белән шөгыльләнәм миңа бу ошый һәм миңа аптырата менә илдар ул һәрвакыт бик пессимистик О, мин моңа җавап уйладым, чөнки мин белә идем, син мине пессимист дип атарсың дип әйтә. Кара, мин сиңа э, тәмамлыйбыз шуның белән подкастны. Мин Кто-то җавап? Юк, җавап э, ул җавап әзерләде иде. Нигә син пессимист? Миңа күп кенә кеше әйтә, мин пессимист дип. Мин пессимист түгел. Э, Беренчедән, гомумән кешеләргә шундый ярлыклар кую дөрес түгел минемчә. Теге син пессимист, ул сразу ниндер теге оценка бирү кебек. Пессимистлар начар, оптимистлар яхшы. Мин э, алай э, алай фикер йөртмим. Э, гомумән алганда, менә шундый аналогия име? Синең э, әйтик, э, аузыңда аузың бер аузында бер стакан бук. Әйме? Һәм син шундый оптимист. Син нәрсә уйлыйсың? Ну, әйбәтләнер әле. Бәлки шикәр салыйм. Тагын нәрсә уйлыйсың? Монда Шәким. монда син пессимист яки оптимист булудан э, бернинди файда юк, әйме? Ул Монда, реальность миңа. монда реаль реаль әйбер синең авызыңда бук. Әйме? Ул син пе- оптимист булудан ул э, ни, шәйгә әйләнми. Э, ләкин син э, гадәттә юк мин аңлыйм син реалистлар турында сөйлисең син реалист дип э, образ тугры мин башта әгәр дә син әйтәсең әле тагын да бугы өстәләчәк чөнки юк элдар кара әле ә, пессимистлар начар түгел ә, просто менә безнең арада безнең сообществода берләшмәдә кем белән без эшлибез кем белән аралашабыз күп кеше шулай дип әйтә илмир низамовны сора ул әйтә все академик музыка татарларда бетте мин соңгы анда ул әйтә мин эшлим чөнки бит мин эшләмәсәм вообще беркем калмый беркем калмый ә, һәм күбесе шулай әйтә бөтенесе э, аска таба теге бетүгә таба бара түгел юктан гына түгел тәбрис чөнки менә эшлисең эшлисең и ул шул кадәр э, менә бөтен әйбер э, күңелне бетерә менә э, татар теле булмау әй маны бетерү анда музыка бетү э, театр бөтенесе бетү ул теге аның турында уйлый башлагач гел китәсе килә беләсеңме башка китим әле мин бер җиргә башка җиргә спокойно яшим шунда юк мин моны начар димим дөрес түгел димим шуңа күрә ул теге мин әйтәм что моның мондый хисләр белән эшләү ул нормальный эшләр күңел кайнаудан казан кайнаудан балыкка килә шундый әйберләр бәлки кешеләр моны күреп бәлки ничектер шул ук ниндидер әзрәк ничек дип әйтим әзрәк э, торырлар юк уянырылар уянырла уяну татар уян өмет өмет өмет уяныр да э, юк дөрес без бит гел лозунглар белән э, эш итәбез татар уян анда татар телен саклыйк Безнең, э, мәсәлән, Юк, татар... без лозунг белән эшләмибез. Һичкемдә татар теле өчен көрәшкән, иң, иң күп көрәшкән кеше кем? Урыс мәктәбенең урыс директоры. Башкалар Фейсбукта лозунглар гына яза. Шмак. Шул кадәр кызганыч, ул судка бара, бер судта җиңелә, икенче инстанциягә бара, Европага барып җитте. Нишләпсең? Бу шул кадәр кызганыч, мен аны турында укыганда мин думаю, менә без безнең өчен рус ниндер директор көрәшә. Без шул кадәр мескен. ике төрле пессимист әйтә. Кеше әйтә, барысы начар, шуңа күрә бер нәрсә дә эшләсәң дә, бер нәрсә килеп чыкмас, шуңа күрә мин, мин монда диванда ятыр идем дип инде, яме. Илдар хәлдә. Илдар шулай әйтә, барысы начар, шуңа күрә мин бераз эшләп эшләп алыйм да, яки файдасы тимәс. Яки минем шундый теләгем бар. Ну, әйе, нәкъ шундый фикер. Шундый, шундый пессимистлар булса, әлбәттә. Без бит гел лозунглар белән эш итәбез, ә без эш белән эш итәргә тиеш. Ягъни эш эшләргә тиеш. Бар лозунглар вакыты, бар эш вакыты. Хәзер минемчә эш вакыты, лозунглар вакыты түгел. Хәм. Хәм бу. Хәм бу. Нәрсә югары нотада? Мин монда хыялланып киттем эш вакыты. Таймер. Э, Блиц. Блиц. А, бу һаман блиц түгел иде. Юк. Юк. Хәзер блиц әйе. Татарча подкастларның киләчәге бармы? М, Тиз, э, якын перспективада юк, э, ки- киләчәктә бар. Ләлә чәкешәге булмаса, аның урынына барлык дизайнерлар нәрсә ясаячак? Ну, белмим, белмим. Э, Уйларга кирәк. Менә тудырга кирәк я- яңа символлар, бәлки ләләне э, хаман. Хәреф. Ә? Хәреф. Ну, хәреф. Ә хәреф хәзер бик каты тоже не китте. Массовая китте. Ә миңа квадратиклар ошый. То есть татарча дизайн. Ну, теге мариларның чувашта квадрат булган квадратиклар. Ләкин ул аларга да бик каты ошаган инде әйе. Әйе. Угу. Башкортлар нәрсә әйтер шуннан сиңа? Аларның да бит шул ние. Нәрсәле? Э, менә бу тегәләр бит әле. Башкалар әйтмәс, Чигү. ала сатып алалар инде өчен. Чигү. Ну, бар инде проблема, әйе, нишлисең? Ләлә чәчәгеннән Ул бит инде башка. нидән э, аптыр- аптыраудан бит инде. Берәрсә юк, ярар, ләлә чәчәге булсын. Әне. Татарча кино, анимация һәм татарча фәннең киләчәге нинди? Э, белмим хәзерге вакытта минемчә кино юк э, дәрәҗәдә чөнки ул акча эшләми һәм аны карамыйлар алар шул фестивальдән фестивальгә йөриләр инде э, тагын нәрсә анимацияләр ниләр ну минемчә ниндидер бер взрыв булачак та әйме әйбәт супер әйберне эшлиләр дә бөтен кеше карый башлый аннан башланыр ә фән Син мин ни өчен фән турында сөйлим, чөнки син бит әлбәттә профессионал. Ну, фән мискин хәлдә түгел минемчә, нәрсәдер бар, әйме. Ну, безнең бик э, теге алга киткән гуманитар фән, әйме. Э, тарих анда, нидер социаль э, белемнәр. Әйбәт булыр иде миңа теге төгәл фәннәр күбрәк ошый. Шуңа күрә алар да алга барса. Син инкырас таймерын ясаган кеше буларак, татар теле кайчан бетә?